Үтүө күнүнэн истиҥ сэһэргэһии бары ыалдьыттара уонна сэргээн көрөөччүлэр. Биһиэхэ бүгүн ыалдьыттыллар. Саха Республикатын үтүөлээх экэнэмииһэ Михаил Иннокентьевич Иванов уонна кини кэргэнэ Мария Афанасьевна Иванова. Чэ, үтүө күн буолуохтун, Михаил Иннокентьевич уонна Мария Афанасьевна дьэ бу телеграф туйгуна маастара диэн үрдээх сэдэх киһилэр эбит буоллаҕына биһиги ыалдьыппыт Мария Афанасьевна туох телеграф туйгуна уонна маастара диэн ааттаах. Дьонон булаана бу кэпсэтиибитин туохта хаалыаххайын биһиги. Саха Республикатыгар комсомол ячейката этэллибитэ сүүс сыла буолла. Оччолорго булаттан эһиги холбара бу комсомол тоҕуһун биир сыллаах эстибит буоллаҕына оччолорго эдэр бай кыстаах ол диэ Бу «Комсомол» диэн түөскэ анньынар значоктаах уонна наһаа чыбыдык кинигэлээх кыра да буоллар. Онон дьэ ол «Комсомол» сааспытын ахтан-санаан ааҕыаххайыҥ эрэ. Эйигиттэн икки орто оскуола үөрэммиппит Нээһэ Мария-кылаас сэттис кылаас күөннүүрдэр, мин тохсус кылаас күөннүүрдэр. Оттон кыргыттары оскуолаҕа үөрэнэрдэ ахсыс кылаастан көрөр буолбут. Ону уже, уже хомсуоллаах атын уонна оччотооҕуттан манна Силлээх Ньычаана оскуолата үөрэммитим. Онно пионерга иттилэрбиттэрэ. Ильина Иннокентьев Маркова диэн доҕотторутаата оһох буолбут пионер баһатай буолан кэлбитэ үчүгэй баҕайы эдэр баҕа оҕо. Пионер, пионер Октября сэлээппин пионерга киирбит дьибит. Онно сэллээх оскуоладан дин гарниз этим. Бэс класстала ытык оттоскола үөрэммиппит. Уонна ахсыскыт Мария ахсыс кылаас үспүөнү тохсус күннэртин Марияны кыра кылааска ыарыһахтаҕына сахалыы билбэт, нууччалыы аҥарар кыыс баар этэ. Ол тоҕоннук буолбута диэтэххэ кини оҕолорго өссө аллахайдаах сут-кураан дьылыгар Чурапчылары хоту көһөрбүттэрэ. Туох да бокоох, кыра оҕо буоллун, хат чүөчэ буоллун, кыаммат оҕонньор эмээхин да буоллар, эстэхэ киллэрэн хаар уонна туох үсээн киирэр турдаҕына, туох даҕаны эстэхэ талаха талаҕа билэҕит. Ол улахан да нэдиэлэ быыһаталлар, ыйга тиийэ сыталлар. Онно кырдьаҕастар өлөллөр, оҕолор өлөллөр, уонна сүөһүлэрэ өлөллөр. Бар эһэлгитигэр дьэ-уот бэлэм, дьоннор бары көрсөллөр, астара бэлэм диэн. Дьонно баран бараннар то оруобуна кыдьыбах киирэр бириэмэтигэр барбыттара, бу биир дьоммут Мария Афанасьевна буоллаҕына, маамата герой ийэтэ, уол оҕолоох этэ. Онон оччотооҕу анна алта оҕото онно барбыта, икки оҕото армияҕа дьыллар. Сөп. Онно тиийэннэриттэн тиийбиттэригэр куус кураана. Кыдьаҕах киирэ турар, тааска таһааран быраан иһэллэр. Дьиэлэрэ да суох, астара да суох, дьонноро да суох. Дьоннук ол

Эрчимнээх хомсомуол умнуллубат сыллара эбитэ буо ээ Михаил Иванов үлэ тыл ветерана Саха Республикатын үтүөлээх экэнэмииһэ улуус бочуоттаах олохтооҕо үһү уонна буоллаҕына дьэ бу төлөннөөх хомсомуол сыллар дьэ быһыдьаллар эбит бу наһаа үчүгэй хаастар комсомолецтар бу комсомол ыһыллара диэн ото киһи эдэр сасылыра буолуо диһи ону тэбиһи хаамай үтүөтүн саамай сүмэтин хаамай эриэккэһин өйдүөххэрэ мехаил никитич
оттон комсомолын урут бу биһиги курдук буолбатах туох да бэрээдэктээх барытын билэр көрөр

Тэрээһиннээх уону киһини иитиннэрэр, киһи батар дьон. Биир собоҕо буолла ити, биир собоҕо. Ол ол баҕас үчүгэй.
Онтон бу Мария Афанасьевналыын дьэ иккиэн биир оскуола үөрэнигит, наһаа үчүгэйдик холбоһоҥҥут, ыал буоллугут. Уонна син биир оччолорго даҕаны холобура Эдэр хомсомуол ыаллар диэн элбэхтэр буолла диэбэт да ээ төлөннөөх хомсомуоллар холбостоххут диһэ дьэ ол кэмнэри кытык санаалааххайнары хомсомуол эдэр ыаллар оттон үрэхпитин бизэрдибит уонна ханна барыаха диэн толкуй түстэ оччотооҕу лескос диэн тэрилтэ баар лескос тэрилтэтин биниигин Бүөкүйдиин биллиилээх дириэктэр баара. Ол кэнни биһиги ыҥырыннылар. Александр Гришин уонна миигин. Биитиими Лескоска тиийэн Брикээстаардыт Орома Семенов күн балай уон түөрт күнүгэр

Бу экэнэмиис диэн холобура киһи оскуола сылдьан сылдьар сааһыттан биллэрдии бу ахсааҥҥа, суопка-дьуокка үчүгэй олох талааннаах киһи диэн аатырар дии. Экэнэмиис буоллаҕын диэн үрдээ үчүгэй улахан ааты ылбыт, улахан суотчут, ахсаанньыт буоллаҕын дии. Ону дьэ ким ийин манна бу экэнэмиис буоларга буҕаалтар буоларга, суотчут буоларга ким эйиэн уһуйбутай? Майаҕа көһөн бардыбыт. Ээ, Майаҕа бэйэтигэр. Майаҕа бэйэтигэр.
Онно ходорго табаара тоннор диэмит. Биир хостоох дьиэҕэ бэһи болон олордубуча. Онно тиийэн үлэлээммин Майаҕа миигинде үөрэххэ быттылар. Майалас. Онно маннай университетке кирен туттарбытым.

Уонна былааны көмүскэһэн диэн отчуттаах бириэмэ аллахай хамнас диэн үлэһит ахсаана диэн үлэ оҥорумтуота диэн уонна экономиялааһын диэн түөх көрүҥ аллахайын иэстииллэр ону барытын туорааммын кыннаамын итии тэрилтэҕэ төһө үлэ оччолорго хаҕа тэрилинэ буолааты да Тоҕон сулаах үрүн. Ээ, буот аһа. Тоҕон сулаах үрүн.
Тоҕон сулаах үрүн. Аа, тоҕон биэскэ чада биһи биэс сыл битээпти. Таатта оройуону, оччолго оройуон улуус буола илик буолла дии. Онно булаҕана араас улуустан барыта кэлбиттэр эбит. Бу элбэхи кэлбиттэр. Налоговай туох тэрилтэ хаҥа тэрилтэ биэс сир сыл буолла дии. Онуоха ла ханна биллээбитин чада ол на били мэ хаҥаска да. Мэ хаҥас. Ээ онтон бу. Мэ хаҥас. Онтон тоҥон сыллаах манда кэллään.
Ээ аны дугу битэ чутугар. Ана буллана үчү баай бу Ити бары да билэр ырыабыт ээ бу дьиһигэр Эн комсомол, мин дьолум диэн Мария Афанасьевна диэн билэриҥ аай буолуо дии Аны бу Мария Афанасьевна телеграф мастера диэн Бу үрдүк аат ылбыккыный ити хас сыллаах ылбыккыный? Телеграф мастера диэн
Битэ билигин дьэ суотабай түбүкүөм баар диэбит, хибээс баар диэбит, оччолорго бараннар туох телеграммы ыытаҕын дии? Онно холобура наһаа үчүгэй кыргыттар олорбол түргэн баайтын оҥорон биэрэллэр ийэҕэ телеграммаҕын даҕаны посылкаҕын даҕаны дьэ бу Мария Афанасьевна бу телеграф маастар буолуохха дылы төһө үлэлээбитиҥ сибээскэ сибээскэ отут биэс сыллаах
өр буолла үлэлээбитим сааһын тухары телеграфка үлэлээбитим телеграфка бригадирдаабытым сааһын тухары пенсияҕар тахсыах курдугу онно наар биир сиргэ телеграфка телеграфка үлэлээбитим Телеграмманы биэрэбин аппаратынан. Аппаратынан, аһа. Морда аппарат, өстө аппарат. Оннук. Киһи кийданы олох булаччы дии. Тыас успоҕо.
Тыас успоҕо.
Ата центральный телеграф кэмиэ үлэлээбитим онон аһа тыас успоҕо. Онтон ытык сиргэ кэлэммин манна эмиэ телеграфка Ээ, оттон дьэ хомсомуол сылларын дэ- дэ- хадда эрэ үрдээ үчүгэй үтүө баай тылынан кэпсиэҥ да хомсомуол сылларын уон түөрттэн иһин уон иккиттэн комсомолгаттан эдэр эрдэхпинэ эрдэттэн тумайа хааламмын детдомҥа иитиллибитим онно буллаана э, комсомолга киллэрбит ырысаан туолла комсомол буоллаҕын диэн өттөрө бэйэтин хастоҕону Нинаны биһиги-үөрүү-көтүү бого комсомол иэн арааската улахан дьон буоллахпыт дии олчата эдэр дьон буоллахпыт дии он түтэ он бестээх эдэр буоллахыт дии онно Нинан үөрүү-көтүү буолбуппут бары Өрөөт-тойук буолбуппут, комсомол да киирэбит дии Хорохтор киирбэттэр, кыралар буоланнар, аны биһи комсомолбут, аны биһи улааттыбыт, эһээ биһитини кытта иирсибэккит диэн
Киһи бурдук хайдара бурдук ханыыр ээ. Оо, дьэ комсомол сыдьаргыдьыктан аһаан үчүгэй этэ диэн кэмнэргин баҕалыстахтан ааһаҕын улааттыбыт комсомол буоллубут атын кыра кыргыттарга киһиргиибит и комсомолбут аны улааттыбыт оннук курдук аны булана бу бу мээнэҕэ бу кумааҕа таххабада биллэн туран эн комсомол мин дьолум диэн кэмнэри ханан ылыаххайың эрэ Михаил Гентьевич, төрөннөөх комсомол боллаан дии. Олох өрө биэрэйдер уолгум боллаан дии.

En комсомол, en комсомол, en комсомол мин дьолум. Дети курдук олох төлөннөх комсомоллар олох туохтаан доруобуйаҕыт чинии турдун сүүс сааскы маһа маны сиэттиһэ сиэттиһэ үрдээх дьоллоохтук наһаа эте
Алты уон алты он екі сыл. Ээ, наһаа үчүгэй дии. Ону дьэм өссө даҕаны өссө эйэлээхтик, наһаа үчүгэй эн мин дьэһэҥҥит сиэтиспитинэн сүүс сааскы тыллы тиийэххит диэн биһиги алгыыбыт уонна алгыы хаалабыт.